Hey Techies, nos te atrobe cu un episode nobo di Techimentu, bo podcast di tecnologia na Papiamento. Caminda nos ta explora tur loke ta pasando den mundo di tecnologia. Den e episodio anterior nos a papia tocando innovacionnan nobo di AI cu nos a encontra na e Tech Expo. Den e episodio aki nos ke nabo nos top sinku aplicacionnan di AI pa Curaçao y ki impacto esakinan por tin. Spera di tende con AI por yuda nos den enseñansa, transporte publico, Bo dating life y mas. No lubida di like, share e video y abona na nos canal. Laga nos ban papia dor di e, e parti positivonan di AI promé, paso tin den mi mente, mi kier sa bo tambe, mi tin parti negativo di e uso di AI tambe. Oke, mi ta kere nos hasi un two part series. Promé part, nos papia di e positive um, applications nan di AI, specificamente pa Kòrsou, si por. Anto parti dos, nos papia over di e parti negativo nan. Bo ta pensa? Ban pe. Sa? Bon, awor mirando cu nos dos tin imaginacion hopi amplio, no quiere la nos limita esaki na e top 5, e top 5, no me zit een volgorde per se, e top 5 application usonan ku nos por tin na Kòrsou. Use case. Use case. Kòmo ta kòmo ta furtá use case pa mentu? No idea. Kaso uswario? No. Farfetch? That's not it. That's not it, huh? No. Ok, bon ban kuminsá ku um, boso ami tin un par, Cabo tin un par. Anto mi eigenlijk, mi, nos ta, aunque mi bisa sinku, Ja. Mi tin bon is. Cabal. Cu ahí va a comenzar cama cu mi ta draw outside the line. A bisa cinco. Pero me Pero tira mooi un, seis. me tira un, me ta seis, paso mi ta haya cu, mi ta haya cu mi pa aplique na Curaçao. Asterisk. Zit asterisk, asterisk. Mi ta haya cu mi tu aplique na Curaçao, per se, pero gewoon Honorable mention. honorable mention. Got it. Van comenzar que is. Bon, let's Hon- go. Kita honorable mention nuevamente. Menshon onorabel no lata lo ke lo ta no no oke oke oke ma kuminsá ku e promé e ai pa improve nos edukashon bon mi ke mi ke pinta mi ke skèts mi ke pinta algu pa bo kiko ta lo kual ku nos tin hopi tiki dje na Kòrsou den nos enseñansa nos a falta di labor di e teachers. Docente. Docente. En pa años kaba nos tin nos tin falta di di docente. Mm -hmm. Klas ta grandi, e mucha na naye tiki atencion, paso e docente di ku parti su atencion den tur e mucha nan. Sí. A mi sa di abo, temporada aan bij de school, mi tin klas di 30 mucha. Sí. Gezellig. Pero bo ta ripará ku no ta tur mucha ta siña na mes nivel. Tin mucha ta kai atras. Anto esei ta pone ku uiteindelijk ta esnan ku òf tin ta un tiki mas ta kapta kos ki mas liye, ta move mas liye. An esnan ku no ta kapta mesun liye ta kai atras, kai atras, kai atras. Oke bon, oke nos tin un por sa por sa chatgpt. Anto mi no ke bai usa chatgpt komo e soul. AI tool, pero ChatGPT por a usa como backend information system. Sí. Bon. Nos por usa e ChatGPT, e GPT-4, wat ta exactamente como e backend information system di un sistema cu nos por crea virtual um, assistants pa cada docente. Aha. Anto e virtual assistants aki no ta limita solamente na pa e docente, pero tambe pa e alumnonan. Imaginá bo ku kada alumno ta haña su mes AI tutor, kon esnan ta punta likoi na bijles docent, anyway, tutor, pa yuda e siña un materia. Loke ku loke nos a haña ta, begin, ora chatgpt a kai bin, ku hopi hende usa chatgpt pa traha e swèk pa bo. Pe nos no ke nos ke bira esei. Nos no ke pa ChatGPT traha eswèk, pe ChatGPT yuda bo komprondé un materia. Kimin ku e AI system aki, ku e AI virtual assistant pa kada mucha, e ta yuda e mucha a base di e materia ku e dosente splika, e ta yuda e mucha um pa komprondé materia den su mes tempu. Ora e mucha yega kas ku tin huiswèk, e AI tutor ta gui'é trobe Di manera cu e docente ta kier pa pa repasa e materia atrobe, anto haci cierto pregunta pa wak si e mucha a comprende, cua parti dje mucha e no comprende, cua parti e mucha no comprende, a base di esey e ta duna feedback na e docente tambe. Te men na final di cuenta e docente ta haña di e AI, e ta haña sa cu ey ba splica tal y tal, ba splica por ejemplo, Mishi mami mishi na un KDN. Papi, toevallig papi over die skelet system. Anto e mucha no a comprende, hopi mucha tin problema ku X. Anto mi ta kere esaki ta manera ku bo por splika X mas mihó pa e muchanan. Entonces esente tambe ta haña feedback riba kon e por mehorá su manera di di duna un materia. E mucha ta haña mihó atenshon, pasobra e mucha tin atenshon pa e mes, apa e ta spesifiko pa e durante di su huiswerk. A no ser ta pone ku kada mucha ta haña un loopbaan, un komo nan e ko'i, manera di siña ku ta unik pa e mes. Pero na final di cuenta tur mucha na final di aña tur mucha mas mesmo nivel. Paso tur mucha hay atencion necesario pa yega na e nivel ey. Naturalmente nos no biba na e mundo perfecto semper por tin uitschieters pero best case scenario por tin tur mucha riba mesmo nivel. Esey ta e prome uso di AI. Sin bay den mucho detalles paso nos no tin masha tempo awe. Sida pa mi uso. Sida mi, sida mi prome aplicacion pa AI. Aha. Bo tin, kibo ta pensa? Um, let me pensa. Um, mi ta kere, un otro bon uso ta turismo. Turismo. Turismo ta. E wada, wada, wada, bo ta bon lie tambe no. Kibo ta pensa di e, e, e, e, e, Aplikashon ei. E aplikashon. Di edukashon. Di, den edukashon. Si. Ta algu ku lo por benefisiá hopi dosente, sigur. Komo un ayudante pa nan kon pa duna kada mucha atenshon. Mm. I tambe pa e mucha tambe por siña ku na e nivel, na su nivel. Mm. Anto rei Mi ta kere e ta yu e lo yuda si hopi mucha vrouwnan ta traha e suèr na kas ku dosento no tei ku e mes tin ku figer out kon pa traha sòm aki por ehèmpel anto ku ora bo ta struggle bo ta mane komo bo anto si tin. Ya e AI ta yudabo splikabo e manera komo tin hasi paso awendia tambe tin hopi mayor tin ora nan por yuda e yu keson. E materia ku nos hay antes lo ke nan hay hopi mas. No antor esei lo ta algo ku lo benefisia estudiante tambe komo e no sa kon pa sali fo anto rei bo tan algo ku por duna bo tiki asistencia splikabo na bon nivel pa bo por komprende i pa bo sigui kelas. Ok. Bon. Pa bo no kai atras. Pa bo no kai atras. Ante mas no tuma yo timestra atencion tampoco mucha na casa. Ante bo ta un bes bo un business model tambe pa um online tutors tambe ta spelen. Ya. Ando e ta bo perfecto solamente pa enseñansa esaki bo ta aplicabel pa tur um, método di siña, uh, universidad, um, bo mes ke volg un cursus, bo mes ke volg un um, trajecto di certificering, bo bo download AI, por ejemplo, si bo ke us, si bo ke siña Python, AI ki mes te yuda bo, ok, ta code un pide pa bo, explica bo, ok, kono skabe kos gewo? Ah, bo ta code dos liña, i ta code dos liña, dos liña bosan ta traha huntu, pa bosan komprende e, e, Como de materia, entonces cine bai dandi. Bon, seta uno, dos, ki di dos bia? Dos. Mane, mi avisa. wow, você vai dar. Mane, mi avisa por mim que vai interromper me. Não, tá vai, tá vai. Uh, yeah, me turismo. desculpa como interrompi. Turismo tá um área Es área mas popular na kòrsou ku kòrsou ta haña fondo for yɛ korekto entonces esaki ta algu ku kòrsou mes ta invertí hopi esei aden pero e esei ku nos ta invertí den dje kon eficiente ta wòrdu uza anto nos por hasi uso di ai pa bisa pa si ora nos tra experencianan pa un turista ora e bini kòrsou. Nos por traha un virtual tour cu con un turista por explora Kòrsou e mihor posibel ku e tantu tempu ke tin pone dos dia mi tin sinku dia mi tin dies dia mi tin kuantu dia mi tin anto kiko ta e gusto nan di e turista kiko e gusta hasi kiko no gusta hasi e tipo konai e por traha un experiencia adecua. pa e turista anto nos por mane hasi uso di esey pa mane hasi reservacionnan cu mester cu tipo cosnan y tambe tur automaticamente anto nos por traha un experiencia ideal pa un turista claro cu tu tu cos cu sosode por ta subjetivo si cu por ta ora e bay e no hay experiencia kela verwacht por sosode pero cu bo por a traha algu mas efisiente sa sef mor pa pa un hende ku ke bin bishita Kòrsou. Mhm. Anto bo duna feedback tambe na Curaçao Tourism Board. Sí. Kiko ta Exacto. Kiko ta e kosnan mas popular, kiko ta wòrd investí invertí mas den. por hasi uso di AI pa translate papiamento google translate no ta translate papiamento pero chat gpt si ta wak papiamento o tur dos u y o dus con nos fasi uso di e esey tambe na cursao. Ah. So tin basta hende ta comprende ingles, spañol, Ujú. pero hulandes, pero si a bo bo ke ta un tiki mas local, bo ke drenta un tiki mas den hendenan como turista, bo ke papaya pa mentu, Sí. bo ke manera como ta haci esei, bo a haci usa AI tambe pa bo comunica cu hende. Oh, kiko kiko mester pa pa um aplica e esaki? Ki otro e requirements nan den bo den bo den bo parecer? Como que mi requirements? Nou ja, mi ta imagina mi ku nos mester tin un infrastruktura pe Sí. of ta plug and play. Ah, depende, no. Si bo traha un app, Mi op mi op ku mi op. tur mi op. hende tine riba na mes telefòn. Si mi ta traha un website, mi mester hosten un kaminda bo mester mas resources. Dus Awor mi yo pregunta depende. ta, kiko ta e data points nan? Nan pone asina, kiko ta e, ke ta usa como telemetry, ke ta usa como am, input pa bepal informacion? No sa kico es. Bleo? No sa como reken kico es. Ke men, e mester di, e mester di, am, e sistema mester di data pa aplica pa usa e machine learning part toch? Sí. Men que te usa hoy, te usa feedback di e sí. di e turista mes, te usa e pa usa reviews nan di diferente lugar, así ni. Yeah. Ah, okay. No, se mi te ben, se mi te ben. Okay, bon interesante. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lá pensei assim. Bom. Ah, é. ok, um, você tem dois? Sim. Anto nos tin tres. Ta ami tin um, transporte publico y infrastructura. Um, mi no sa di abo, mi sa con abo ta bai casa mei dia, for escol, te mora bai middelbare school. Mi mama ta bin busca. Esta dushi bida bo ta tin no. No, tin Danki, nos. mama. Hi, mom. Esta douche bien. Ok, bom. Um, tin nos dat ik bus bij bij kas um, dus school. Anto, ah, moet ik bisa, maar ik bus studeren poco. no. Tin dies niet. Ja. Pe- Sí, tin nos mensen ik bus bij kas. Lo que te frustra je mas tanto, ta como je para botje bus ahí. E bus llega laat, en de bus llega len. Je je llega yen. Anto mi ta mende bo sa ku ne ora nan ki tin mucha di skota kaba. Di kon no tin A, mas bus ta koyendo. B, bus mas grande ta koyendo. Of whatever. Anto ami no ken nos pa usa AI pa nos mehora e manera di no solamente nos um transporte publico. pero nos infrastruktura in general. Ehempel, nos por kue AI pa yuda shofèr di busnan plòt un e ruta di mas efisiente pa nan, ku ta spara nan mas gasolin, mas andu hende, pa e mata andu hende anbord. Anto sòru pa e nan e spits e spits momentnan ku si no sa ku tur sòrt tur mucha ta pará na mil pa bai kas,

Anto di dos, mi ta kere tambe nos por usa e mesun pensamentu pa hasi nos infrastuctura mas smart. Den sentido cu nos por usa e AI, e machine learning part, pa nos controla e fluho di trafico durante di momentonan di high, di usuario halto, aka. spits. No mo no que mis no lano aquí. Que men si bo po usa AI pa bo manipular luz tráfico, por ejemplo, que si bo saco tin opit auto bin jaki nan di di dos pa dos hor, el luz acre que ben ni matan ni hor. Ante banda menos. Ante snin bo po manipular Sí. An, an, an, de manera... Vamos a sensor, camera, den tráfico. Sí, vamos a sensor, vamos a camera. Mi sé, mi quiero un país sensor, va sensor así, den caminda. Pero mi no, no, no, no, no tuvo tráfico. Pero a mí no está experto den, den civil técnico. Que me no sa kiko te e, mi quiero bomba un día nos conversar con gente de civil técnico. Pa wa kiko te, kiko te e requirements nan como este, pa llegar a sneleu. Pero mi ta kere cu si bo tin e infrastructura pone, mi ta kere ta un ta cuestion di aplica algo anto adopt algo pa bo usa e sistema ey pa mehora e fluho di trafico. Anto no solamente oy spits, eventonan, Roosevelt Center, whatever, caminda tin firework show awe, bo sa cu segun e por predetermine ki ta e best path pa tur hende pa tur hende sali mas facil. Esey ta mi number Tris. Como ta e? Bon. E bon? Ta algo cu lo beneficia e, e Comunidad. comunidad, ¿verdad? Sí. Ya bo mami mis cabo fiscal mas. Bo Exacto. con que bus. Sí, lo, Gewoon e, kwe lo, bus. e lo influencia e cantidad di tráfico que los tin na Curaçao. So, tur hende ta Tin nan auto paso New Año ke para wara bus. No. Bus brando karu. Anto bus ta biñen ku nan ei bo bo yega lat bo ta mane mi mes den un auto mi mes. Anto si bo ta mane si e transporte publico ta un tiki mas reliable hende ta koe bus. Anto ta pone ku tin menos auto riba kaya. Significa menos trafiko. Menos trafiko. Bo no e tende e kas temprano. Exacto. Pa wak poki mon Wakata salvahe, sin niun stres. Exacto. Bon. Um, kuater. Kuater. Um, servicio publico. Ey. Ah, ya, customer service, servicio publico. Ya nos por hasi uso di esei hopi caminda pasobra tin hopi cos na Carusao ainda ta hopi manual ta hopi ta dura largu pa bo hasi pasobra tin un hende bo mester bay fisicamente un caminda bo mester traha un afspraak e afspraak ku bo traha ora bo yega bo tin ki sinta wara un ora tog pa de ser baya beurt ora baya beurt na bali awo bo ta bay hasi e cos kende bo tin ki bay papia kende discuti kende. Con e con nan ta anto de ses pa bo yega un acuerdo pa bo bisa handle e situacion cu bo tin cu handle pa de se e worde procesa esey ta dura tambe un siman dos siman anto pa despues cosnan cu men sa wou a registra of tal documento cu bo tin cu haya of versa nan tin cu bo tin cu cera un contract pa me sa awa corriente me sa pa de esey de esey por drenta na vigor bo a dura hopi tempo anto e proceso di esaki nos usa AI hopi bon pa haci e proceso aki mas eficiente. y mucho mas ley cu lo beneficia hende so hopi hende no tin pacencia avenida mas. Ya mi dun. Ri boral si nos compara hulanda cu Curaao tin un gap hopi grandi den con e cosnan ta sosode anto pero asta na hulanda mes tambe ainda tin hopi cos ta sosode manual cu ta dura un tiki tempo cu tambe nan pasio uso di AI. Uhuh. Pero nan so ke se kashau. Am kashau uno so base usa di e ai den a am Di kere crunchy, aha di kere am mane si mi home pue from top of my head awaki, uhuh. so mi ta hete bon bon pensamentu si. Di ke crunchy ku am procesa di procesamento di documentonan, Si. traha documentonan di kere te bobo speed up e process e hopi lie. Uhuh. lansa un vanger pa paga number ku ta kona imagina bo tin un sistema ku por predetermine of ya predetermine e palabra ta Predict? Aha. Predict, ey, mi hey, se predica asua. Nadie dice predica. Ah, kubo, kubo, kubo, anticipa, predict. Um, qua auto, no te supposed te cogiendo más iba camino, camino. Okay. Aha. Men, a base di, eh, con bia auto ta, ki de laatste bia con nasi APK, Mm. ki te, eh, qua pies de auto ki a usa, qua, a quanto kilometer auto ki corre, E AI system por automáticamente señalá tur e autonan aki, anto pa sòru pa e autonan aki tin ku bai sòru pa e asina rekisitonan. Ah. Anto asina bo ta asina i por speed up e process di hina e number di auto nobo, e sticker di auto nobo, tur e kosnan. Pasobra no bo

Sei ta hold, sei ta sei ta sei ta un un discussión pa un siguiente band, om que nos tin un ende di Lanson van of un ende den e mundo e pa explica nos di con Sí. e no ta maneta ook. E no e no Sí. tei camina nos pot e pot ta. No? Pe pe pe nos man den e dis- que nos ban cu nan den discussión ei. Pero si, si ta lo que ami ta pensa cu Y abo ta create un lista di autonan ando di ei di di hen di e doñonan a ten sakinan ti ku bin ti ku bin APK of whatever Sí. a base di loke a bisa e criterio. criterionan ei paso bo bo bo pui bo bo bo por crea un algorithm of un learning of whatever ku ta create diferente data points bo pal si e sa por ehempel ke Nissan Sunny Di aña dos mil dos tin un recall p'e kaba den database na whatever ku su rem block ta daña ku su brake ta faya por sa ku ey e auto ey mi tin ku manda bisa ey bai kura atrobe. Dis pa expand den lo ke abo ta bisando hoy. Aha. Ki mas nos por hasi? So, banko tin proseso ku por automatisá na banko. So tin hopi kos ainda ku bo tin ku bai banko personalmente. San ke mira abo no. Bai para na Bali i pa bo hasi bo trámitenan. Pues, Sí. den esei tambe tin basta cos cu por automatizar. Weet que tem e miedo, e miedo, e, e di con no, no se na ainda, paso tem miedo cu gente a prata bou. Weet que ese pota un rol. Mm, No necesariamente, paso ainda nos por haci uso di hende. So, tin proceso cu ainda bo mester un human eye, un hende pa check, wak. Tog cierto cosnan pasobra tin cos cu computer no por haci so nos no mester tin miedo di esey. Pero cuando men seti cinco hende na e terranan pa bo controla mesun cos abo tin un AI cu ta haci esey ento un hende por atrás cu diz controla extra Mas como un hende ami lo bisa si pero nos pero si mesun cinco nan pa tras tambe si si así mi kier seti miedo tambe di hende si pero a la vez pero tambe esey no mester educacion di hende esey ta e parti cu no falta pero tin hopi trabajo cu por automatisa si pero tambe tin e volgende stap tras di automa-automatisashon aki enton si nos hendenan bira e hende ey tras mas cu e hende cu mester ta dilanti cu tin hasi e tedious job di e bo ta haña ku lo tin muchu mas trabou pa nos mester. Sí, bo ta krea otro tipo di trabou den dje. Sí. Exacto. Menos monótono mes por ta. Aha. Ok, nice. Por u de ki mas na UTA's, Flow, Akolectra, e tip kurai tin e paki mester tin mester bai Bali pa hopi kos ku a Sí, na ya ok. no mester mas awendia. Ku Sí, hopi verdad. kos por por wòrdu outomatisá por uza AI komo e prònt man bo por bisa pa hasi hopi kos mas lihé di loke nan dal esei. Esei ta mi idea. Ok, esei ta numero kuater. Anto nos tin sinku. Aha. Um, Bo ta... favorite. Di kon mi favorite? No, e bonus, no, no, no, no. E bonus ta, ta, ta, no, mi favorite, un koko ma pensa to. No. Mi te kere, e, e, e, e, e sinku ta telecomu- telecomunicacion i energia. Sí. Mi te kere, um, un di e biggest, um, te bai ta un gevoelige subject. Um, un di kon ku mas, mas ta play Koursou awoki. ta e coyendo cu ta bay. Sí. netwerk instabil. Anto comunicacion en general instabil. Anto mi como como tecnico cu sa deal cu storing etcetera mi por bisa cu tin ora e ta fo'i bo bo bo poder. Control. Sí, ta fo'i bo control.

nos tin genoeg, nos pa hay genoeg data voor die, voor die sistema di monitor, sistema nan um, kuta genera data pa nos. E, e box butin na casa ei, um, e router, whatever, e sistema di monitor di Acolecta, tin genoeg kosnan kuta colecta data. Lo que nos no, por ta nos no tin ainda, ta cosnan cu por uh, make sense di tue data ei, tue telemetry ei, pa predict cosnan cu va pasa in futuro. Que ben, lo que, lo que usa AI pe eoi ta, collect data, analisa data, anto check kiko, kiko por pasa den futuro. E manera, por ehempel, si bo sa cu, um, lo a bisa algo, um, tin un, tin carnaval. Carnaval na pasa den, den caye di otra banda. Bon. Bo sa cu na, na dado momento, ki ta pasa awendia cu hopi hende telefon? Nan ta graba. Ki ta pasa ku hopi hende graba? Nan ta graba Instagram, Snapchat, whatever. E kosnan ki ta increase e data usage op un den un un punto sentral. Kmen, na, na mate e, e, e, e, e, e parada di ta pasa, pa ta yipra ku e hotspot ta keda move. Paso tu menta kabando, kabando, te ora na final e ta ba back. Loke mi loke obi a yipra ku den kanaval bo bel hende pasobra e ret ta busy. Ora tin hopi hende un kaminda, Si, tres problema. si. Bo por usa AI, Nos no a prepará nos a pa e prepara esei. situashon. Si. Bo por usa AI pa bo por, am, eh, plania per se. Pa bo por hala resources na otro caminda. Pa bo por mejora e, e por ta bo ta limita cierto bandbreedte, bandbreedte di hende. Uh, adaptive, adaptively, que ben no kuta un hende ku pase an, pero e mes ta nivela e usuario, ya tu hende tin Mesun speed, no tin un hende bin usa no hopi anto, paskon? Wak, do ku mi no sa kon e ta awoki pa UTS, ni digicel of flow, mi ke men, mi no, mi no tin miedu pa no bai muchu deep in e, e, e tèkni, e tèknische side, paso e ta du, e ta eerlijk, paso mi no sa e full picture, no? Si. Pero sa Pero ke, bo papia loke bo ta eksperenshá i loke bo ta mira. si, si. Di e Huntu banda komo, ei. komo tékniko, e AI, awoki tin diferente tools di AI den mi field, den network field, ku por analisá, por ehèmpel si bo tin un user riba wifi, e ta e por chèk si e user su DNS ta bisa fail, DHCP pakèt ta bisa fail, authorization fail, whatever, anto asina e por predi e por predict pa bo ku e user aki ta bai keda isolá for e network. Ta mester bo sa ku si bo arp, ya nos mester tirando un par di terminologia oki, pero Entertain me for a second. Si bo sa ku bo outpace a fail, lo bo ping bo gateway, etcetera. Tisi ta indikashon ku ey hopi chèns bo ta isolá for di netwerk, anto bo no por yega na kmen. Promé ku e usuario mester bèl bo, ya kaba si tin e data kaba kaba ku esaki ta pasando esaki ta pasando. Bon, kmen mi kere ku di mesun en un sentido ey nos usa AI pa yuda nos plania. Nos infrastructura di di di tecnologia y energia mijo bo ta limita um usuario inutil bo no papia kimen caminda tin tin resources pero no tin hende usando por ejemplo. Bo ta bisa waste. Bo ta bisa waste cos eigenlic. Bo ta kere cu nos ta usa AI pa pa pa pa haci esey mas. mas stabil. Sí. Anto e ta bai ta e ta bai requerí investments naturalmente. Sí. Pero mi ta quiere cu si nos spend nos spend tempo research con nos ta aplica sei anto mi ta spera cu un dia mi por nos por sinan comenzá cu un hende di UTS of un hende di flow of un hende di di digicel pa nos papia mas bits and bytes cu nan zodat mas mi field Nos por wak unda nos por aplica esaki mas fácil. Anto, kiko ta e challenges cu nan tin awoki? Esei, esei ta mi numero sinku. Cu meta pa nos limita e cantidad di blackouts cu nos tin, pasobra nos por anticipa storing, Aqua Lectra, aqua lecta, Coral. um, improve nos um, conexon di internet cas pa cas, sí. na tu cas, ya tu hende tin netwerk stabiel. Anto sei, no solamente ta um, decha eh, bo e hende su maneira di tra, peta atre hende foku ke bin tra ta pa sombra bo tin bo infrastructura stabiel. Sí. Dan saku si nan den un meeting, Nan nan ten sigur cu cos ta paga riba nan. Aha. No seta mi e mi di cinco. Sí. E por bira un remote working hub. Palabra clave. Paradise. Paradise. Sí. Ah. Ahí me te va yo. Ay, sí. Sí. Seta nos top 5. Aha. Yay. Yay, fireworks. Pa pa. Sí, seta top 5. Naturalmente nos tin nos por bai mas deep den cada un pasobra nos tin ami tin idea specifico specifico ah hey Specifico. specifico Exactamente. di con di con cos mester difici asini Ora bo no ta papia papamento tur ora e ta bira un tongue twister. o sea ora ora bo tin cu switch di hulandes ingles um spaño bai papamento back cu ta bira anyway pero si. Di kere ku tin dje konnan ku ta mas spesifik, berdad? Ku mas detaye mi dai ta eerlik pa nos papia ku hendenan ku ta den e field ei na Kòrsou pa nos wak kida challengesnan ku nan tin. Nan ta base esei nos ta wak kon nos por hinka un AI tool aki a aya. Loke ta importante ta si ku nos a pensa AI ku ta solamente instala un app kla. Mi ke pa ta duidelijk si ku e infrastruktur mester ta e promé pa bo por deploy un AI. Bo mester hasi bo, bo mester hasi bo due diligence. Seguridat mester ta un kos importante, kon nos ta hasi ku e informashon ku nos ta beishi ta share ku e AI system, unda e informashon ei ta wòrdu di save, privacy, tur e kosnan ta bin aserka, no?

Um, no pasó mi no ta no ta date, pero mi den un relatie basta aña cabo que met ami no tin problema aki. Pero lo que mi tende di hopi hende iba red social, anto iba Reddit tambe, cu nan tin dificultad di aña un match online riba Tinder of un che online platforms nan cu tin efo. What about Nos na pensa, what about nos usa AI pa improve bo matches nan? Que manera? Manera. Ah, mis cabo no. Que mensen abo tin un profile iba iba um, um, Tinder. Bo tin bo portret nan, bo tin bo bio,

Awor what about mi tin un AI system cu bo ta bis'e e tipi gainan cu bo ke e ta bai hack e e tende no no hack hack pero hack e system hack e system pa bo den sentido cu e ta analisa kiko ta e portretnan cu e e tipi gainan ei ku bo gusta ta like? Kiko ta e tipo di profile ku nan ta reageerba dje? Kiko ta e tipo di gespreknan ku nan ta vibe kuné? Anto a base di esei e ta nabo un e bisa bo ey Lidia e potret aki den bo album ta pas mihó pa e demographics ku bo kere reach. E potret aki ta mihó, e tekst aki ta mihó, e openingszin aki ta mihó. Anto sin ey

Naturalmente it's too good to be true. Paso uiteindelijk, si tu hende AI bisa... dating coach. AI dating coach. Ja. Bon? Bon. Ja, bon. Hey, um, de kennis dat ik te ak- te aknan. Aha. Uh, maar is ook heel interessant. Toen moet je proeven die ons bij dive in ding e part negativo dan.